Hlan lio ah zeiruang ah dah Khrihfa na rak si lo e, zeiruang ah dah Khrihfa na vun lu e, zeitin dah Khrihfa na chan timi te kha mah te kha the testimony na vung kan share nak chan se lang ni lom tuk eh kai he ma hlana zum lo tu bokda krak se kan hat siat ten kanu la ka pai bokdan se e i thang chia se loin uh, chungkhar lei si ko nan uh, keimah ka zumhnak lei si ruangah uh, ka chungkhar lei zong ka ngaithiamnak set kha vun chim ka du a ruang cu minung kan si uh, hawikom si se zai zai lei pawa hin uh, biaknak lei he a rak hau ngai ma cun kai uh, ka zumhnak Ticaw a rak um lem lo. Bohdah kan rak si. Uh, kan tlong kan leng Khrihfa karlak ah ka ṭheng ko nain tein Khrihfa lak ka ṭheng nain Khrih nih Khrihfa nih Khrih muisam kan ken lo ruang ah khan tampi cu uh, kan nunnak ah bia rak chimmi cu zumlotu hi kan thianghlim ngai cu a hmaan te chimchun nunnak lei ah siseh pekchanhnak lei siseh Khrihfa tampi nak in zumlotu hi uh, pekchanhnak lei ah nun thianhlimnak lei ah hin a rak ṭha ngai. Mah tikah eh, Khrihfa an pek zei hlei si ṭun lo timi ruahnak hin ka rak ṭheng. Eh, Khrihfa uh, kham ka co he thonghni hlei thonghni kul la si thonghni kul hin kham ka co nain uh, Pathian thawngṭha ka thei nain Khrihfa taktak he ka co hlang ding rih lo. A ruang cu ka ca a ṭha taktak ma ti he um, ka lehla ta ka lehla e ma khan uh, Mah karlak hin ka ruahmi cu chungkhar chungkhar ka chuah tak ah hin ka chungkhar nih zeitindah kan zoh hnga ti hi mithmai ka zoh ngai. Ka biaknak zong khi chungkhar ah khin a um pah. Minung pakhat nih zumhnak hlawt hei tila chungkhar hlawt ti hi a rak har taktakmi si thinlung in ruah dih cikcek khi hau nan. Thlarau lei ruah khan cu mah kha ka ruat kho ti lo. I Zeiktilah kum thonghnih la kum kul khan ka te biaknak lei kha tlawmpal te keimah nih ayung ka vun saih deuh i thonghnih kul lakhat ana ting uh, February ni hlai kwa khan uh, HBC tipil Khrihfabu a tipil ka ing nan uh, ka thlarau ka luat hlai lo siman selo ka um lang mang ka um lang mang e Bible sa zong ka rel kam hang lo raram ka phak nu hin harnak pakhat nu pakhat ka ton hnu le boipa ni kanun na akilven nu hin bitak ten Bible rel le mati Pathian pehtlaih hi ka thiam e tu hnu hin uh, ka theng sau chin lengmang thlarau lei zong ah taksa lei zong ah mah tikin ka kal e atu cho uh, ka unau cha zong ah mission ngan pi chiao kan ngai kan pongkam zong ah mission kan ngai chiao e uh, zaik tila kai cho atang adam pi mission tuan khi cho uh, ka nunnak nih a pe rih lo a ruang cu keimah le keimah mission hi biatak te i lak ka hau mah ruangah ka chungkhar ka unau siseh keimah siseh biatak te Khrih he aa pehtlai dingmi khi ka si timi nunnak ke atu lio ah ka um e uh, ka ralram kalṭi hoi zong nih an theih ko e, ralram kan phak zong hin uh, harsatnak he kan tong si man selaw Pathian kan pehtlaihnak le Pathian kan conglawmhnak uh, tunzang kan kal lio hina uh, bawipat thawng in uh, harsatnak hi kan tong ngai kan ni hi ka sai pakhat minung palai khat kan se uh, minung palai khat sunga pathum kan i hliam uh, patni ne akan liam tak sem uh, nunnak he pek na ti lo ma ti sun ka ti ngai kai hi vi ni hliam ka tuar chang eh, siman selo kanun nak he boipa ne ka pen ri ti mi ke biatak ka pemh ve cang caah uh, ram ca hin ka nunnak hi ka siang rih e bawipa nih a fialmi a ka pekmi si rih tiah ke ka rian hi uh, ka pe rih ti kha va chim ta ka duh ka lo